Slav û rêz. Ji ber şerê li Sûriyê bi sedê hezaran ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê berê xwe da welatên Ewropayê û li wir niştecî bûn. Zêdetirî çardeh salan li wir dijîn. Lê metirsî hene ku zimanê Kurdî hêdî hêdî winda bibe, herwiha hestên girêdan û hezkirina xak, niştîman, doz û Kurdistanê lawaz bibin. Nexasim mijara tevlîbûnê bi civakên biyanî re ku yek ji mercên welatên Ewropayê ye, Li ser penaberan e ku hin çavdêr dibînin, yek ji sedemên wendabûn û helandinê ev mijar e. Di vê xelekê de em ê li ser rewşa zimanê kurdî li derveyî welêt rawestin, em ê astengî, rêgirî û zehmetiyan nas bikin û bi we re parve bikin, her wiha çareserî, erk,

Abdulazîz Qasim nivîskar û rojnamevan ji Holanda, her wiha li vê derê birêz Mihemed Keleş, mamosteyê zimanê kurdî, her wiha nivîskar gotûbêj bikim. Hûn her du bi xêr hatin. Birêz Keleş, ji cem te ez dest pê dikim. Tu bi xêr hatî Herêma Kurdistanê. Gelekî spas. Ez kêfxweş im ku îro ez li studyoya Welat TV me. Spas ji bo vê vexwendinê û serkeftinê ji we re dixwazim. Zor spas. Birêz Keleş, tu demeke dirêj li Ewropayê dimîne, li Almanyayê. Tu guhdanê dide Didî zimanê kurdî di gelek her wiha tu mamosteyê zimanê kurdî yî jî bi rastî mijarek gelek hestiyar e ku ev rewşa zimanê kurdî li derveyî welêt li Ewropayê hin dibînin ku hatiye parastin hin jî dibînin ku hêdî hêdî berev helandinê berev naxasim ev nifşê nû di destpêkê de Nirxandineke giştî ti rewşa zimên li Almanya, li Ewropa bi giştî ti çawa dibînî? Niha bêguman mirov nikare bêje ku qet metirsî tune ne û mirov nikare bêje jî ku zimanê kurdî ji alî axaftinê de Di warekî de yê ku me tirsî jî li ser hebe. Lê ev gotina min bêguman gotinek rêjeyî ye yanî ne li ser hemî perçeyên Kurdistanê tê sepandin. Heger ku mirov bi taybet li ser Kurdên diyasporayê, Kurdên ku li dervî Kurdistanê dijîn biaxive, mirov belkî Kurdan bike çend perçe yan jî wan dabeş bike. Metirsiyek ne metirsî ye. Li Kurdên Bakurê Kurdistanê ne ku metirsî heye, na yanî tirs çûye ketî qonaxa ketini pirsgirêkekê de. Yanî Kurdên ku Kurdên Bakurê Kurdistanê yên ku ji dervî Kurdistanê dijîn piraniya wan li malê xwe bi Kurdî naaxivin. Yanî mirov divê vê yekê eşkere bêje û mirov zelal be. Kurdên Başûrê Kurdistanê hema hema hemî li malên xwe bi Kurdî diaxivin. Kurdên Rojhilatê Kurdistanê jî bi vî rengî û Kurdên Başûrê Rojavayê Kurdistanê jî bi vî rengî bi Kurdî diaxivin. Bi Kurdî diaxivin piraniya wan. Lê Kurdên Bakurê Kurdistanê ez bawerim ne ez bawerim yanî him li Kurdistanê him jî ji dervî Kurdistanê piraniya wan li malên xwe bi zimanê Tirkî diaxivin. Mixabin mirov divê ku bi eşkere biaxive û ev eşkerebûna hanê jî ez hêvîdar im ku dilê kesekî nehêle. Lê rewşa wê bi vî rengî ye. Lê belkî di xalên bê de em li ser biaxivin, derbasî gelek qonaxan dibe lê bi giştî li gorî şopandina min û ez dibînim piraniya xelkên Rojavayê Kurdistanê yê ku çûne ji dervî Kurdistanê û bi taybet li Elmanyayê li malê xwe bi zimanê Kurdî diaxivin û ev yek cihê şanaziyê ye bi rastî. Nifşê nû Birêz Keleş, metirsî li ser tu ne ye. Ev zêdetirî sêzdeh çardeh sal in. Em behsa Rojavayê Kurdistanê dikin. Bêguman te behsa her çar parçeyan kir. Her kesek cihê rêzê ye. Dema ku tu behsa Bakurê Kurdistanê dikî ev nerîna te ye. Wek ku tu mamoste, wek ku pispor li wê derê te şopandiye. Tu vê nerînê dibêjî. Bila kes wek te gotî dilê xwe ji me negire. Em behsa Rojavayê Kurdistanê bikin. Nifşên ku ji piştî şoreşa Sûriyê Gihiştine Elmanya, gihiştine Ewropayê. Girêdana wan, hezkirina wan bi xak, niştîman, bi kultur, foloklor û zimanê kurdî ve heye? Divê ku mirov destpêkê bi rastî ez çend tiştan bêjim. Xala herî giring ji bo me ew ku Ev xelkên ku koçber bûne ji ji zilm û zorekê ji bindestiyekê re viyane. Ji ji deverekê re ku re viyane ti mafê ku wan biparêze yan jî çi çi yasaya ku yekî kurd biparêze zimanî wî yan jî kultura wî tune bûn. Yanî ev xelkê ku hatine Ewropayê ji alî bîr û baweriyê xwe de kurd in bi kurdî diaxivin lê bêguman ew kesana gelek em li ser xelkê normal diaxivin gelek kêmanî jî hene ku ew xelkana divê ku çawa li zimanê xwe xwedî derkevin yan jî çawa zimanê xwe biparêzin lê bi giştî li ser xelkên Rojavayê Kurdistanê tiştê ku ez dibînim nifşê nû yê ku li wê derê mezin bûne tevlî hemî metirsiyên ku hene jî wek em bêjin zarokên biçûk ji temenê

ji temenekî biçûk de tevlî kultur û zimanekî nû dibe û ev yeka hanê ji bilî ev rexekî fêrbûnê perwerdeyê rexê em bêjin civakî jî heye yanî zimanê cadeyê jî ne zimanê kurdî ye û li rexekî din jî îro ro em bêjin toreyên civakî li her derê bela bûne yên jî torên civakî li her derê bela bûne û êdî ewane hemî dihêlin ku yan jî bibin wek metirsiyan bibin weke sînoran li pêşiya ew xelkên ku ji dervenî li ser wan sedî sed bandoreke neyînî li ser wan kesan bike yan jî bibin sedem ku ew kesana êdî ji qonaxa entegrasyonê tevlîbûnê derkevin têkevin qonaxa asmîlasyonê yan jî qonaxa pişaftinê, bişaftinê ew êdî metirsî ye. Lê bêguman gelek gav yan jî gelek xal hene ku mirov bike ji bo xatirê ku sînor li pêşiya yan jî derî li pêşiya vê asmîlasyonê bê girtin. Em ê behsa wan xalan bikin bi beferhê. Lê bila ez derfetê bidim birêz Ebdulazîz jî. Birêz Ebdulazîz careke din tu jî bi xêr hatî. Niha tu li Holanda Holandayê dimînî. Rewşa zimanê kurdî bi giştî û tu wekû nivîskarekî û her wiha rojnamevanekî tu çawa dibînî? Gelo ziman hatiye parastin yan metirsî hene? Wekû birêz Keleş dibêje em bêjin beşek îro bi êdî bi kurdî naaxivin. Êdî ew metirsiya ku derbasî pirsgirêkê bûne. Niha tu rewşê bi giştî tu çawa dişopînî?

Îro ev sede sala ye wek bêje projeyên asîmalasyonê çi li welêt bê çi li derveyî welêt bê li ser kurda heye ya. Hikûmetên va welata jî ji bo zimanên xwe yanî bujdeyên mezin terxan dikin ji bo Rast e mav didin zimanê dayikê fêr bibin bes di kurdî de û wek zimanekî kurdî heger tu bixwazibêjî ez çend cara bi li vê dirê navendek ji bo zarokan ew wek mamosta daxuya kirin ew ji bexçê sava dest pê dikin çîrok e yanî Tu di Elmanya de dengê min li min vegirê. Belê birêz. Baş e, niha efkarê min ew ê çareser bikin. Kerem ke. Berdewam ke. Belê. Ew Kurda jî xwe amade nekiriye ji bo zarokên xwe bi xwendin fêrî zimanê Kurdî kin. Zimanê Kurdî di nav malbatê de bi taybetî Kurdên Rojavayê Kurdistan yanî bi yên seh salî li vê derê ji beriya vê krîza Sûrî hatîn Ewropa xwe parastine ya bi sedên malbata me bi çav dîtine me berûvajî Kurdên Bakurên Kurdistanê. Lê her metirsî bi rastî jî heye û mixabin wek bêjê gavin dibin gavinê gelek biçûk in ne li astî revenda kurdî ye ku îro bi hijmarekî gelekî gelekî mezin li Ewropa dijîn. Heger halo wisa berdewam bike metirsî mezintir dibê. Bi taybetî ku em di jîngehekî de dijîn ne jîngeha Kurdistanê. Yanî wekû çi bo nimûne? Gavên ji bo fêrkirin û fêrbûna zimanê Kurdî ew.

Ji kîsî xwe yanî ji wek bêjê li ser hesabê mal û zarokê xwe camê re xizmetê dikin, dibêjim ti aliyên belkî ew komeleyên xwe tomar kirine, xwe qeyd kirine. Di belediyata de hinek pereyên kêm werdigirin lê yê dîtir hemû li ser demê xwe, li ser perê xwe ve kar û xizmeta dikin. Yanî ew hestê neteweyî gelekî berz e lê dîsanê ew gavên piçûk ne li ast de vê hijmara mezin ku îro behsa milyonek kurd dikin ku piraniya we kurdên rojavayên Kurdistanê ye. Îro yanî pêtiviya kurda bi rastî bi rêbazên xwendinê heye yên rêkûpêk ne li gorî welêt ew hatibin nivîsandin. Li gor welêt rêbazeke xwendinê ye li derve yî welêt ji bo ew zarokên ziman yanî Zimanên wan kurd, zimanê dayikê kurd ji bo we îro pêtivî wan zimanzanên şehrezahe bin ku ku programa ku ku rêbazên xwendinê deyn in binivîsin her ji destpêkê yanî Ev bajar ez tê de dijîm berî çendekî, berî salekî daxwaz kirin ji bo ev wek dibêjin Kindergarten hê ji piçûkî zaroka fêrî zimanê wa bikin. Ew ji çîrokan dest pê kirin, ji çîrokên zargotinî yanî ev ê şefehî edeb şefeh ya kurdî

Bêhtir e çîrokên ji farsî wergirandbûn ji bo zarokê kurd ev jî ne tiştek baş e yanî gereke kurd ew fêrî ew çîrokên me yên kevin yê Em ê em ê behsa keltorî yê pêşniyaran bibin. divê Baş e. çiware kirin em ê behsa wê yekê jî bikin. Gelek spas birêz Keleş carekê din ez jî werim cem te. Niha wekû zehmetî, astengî û rêgiriyên li pêşiya vê diyardeyê çi ne? Em niha çi pirsgirêk hene ji bo ku em bêjin zimanê Kurdî li Ewropayê xurtir bibe yan jî çareserkirina wan pirsgirêka çawa ye? Di nerîna min de çend pirsgirêkên niha zindî hene di nava xelkê de. Yek ji wan ew e ku Em mînak li Ewropayê û bi taybet li Elmanyayê, ez li ser Elmanyayê diaxivim, mafê fêrkirina zimanê kurdî li çend wîlayetan yan îlayetan heye. Yanî li çend wîlayetên Elmanyayê bi derdora pênc wîlayetan mafê fêrbûna zimanê kurdî heye di bin banê hin mercan de. Divê ku ew mercana pêk werin ji bo xatirê ku ew zarokana ji mafê wan be biçin fêrbûna zimanê kurdî. Pirsgirêk çi haye gelek malbatan ji wî mafî tine ye. Yanî gelek malbatên Kurd hene li devera ku lê dijîn haye wan malbata jê tine ye û li vir rola civaka Kurdî, revenda Kurdistanî heye ku semîner, têkiliya bi malbatar bikin ku ji mafê wan e biçin zarokên xwe li dibistanan tomar bikin ji bo ku ew rêveberiya wê dibistana hanê ya ku li wî bajarî heye û mamosteyan ji bo wan dabîn bikin û bi fermî dikarin fêrî zimanê kurdî bin. Ev yek pirs girêk e ku hayê wan jê tune yî. Li aliyê din jî bêguman carna jê hinek malbat ne di wê baweriyê de ne çima gelekî giring e ku zarokê xwe bişînin fêrbûna zimanê kurdî li dibistanên fermî yan jî li dibistanên ne fermî di nava komeleyên kurdan de wek korsên min yê online jî ez didim divê ku malbat malbatên Kurd em wan bigihînin wê baweriyê ku giring e zarokên wan fêrî zimanê Kurdî bin. Ne tenê ji bo xalên neteweyî û mesela kulturî belê giring e ji bo xwedîkirina wê zaroka hanê yan jî wî zaroka hanê ku karînên yan jî pêkanên yan jî şiyanên mejiyê wî zarokî ev e bi sedên lêkolînên zanistî di vî warî de hene û ji bo wilo jî dewletên Ewropî Piştgiriya vê xalê zimanê dayikê dikin ji ber ku dema ku zarok fêrî zimanê xwe yê dayikê ê biçûkanî dibin şiyanên wan xurttir dibin û ew zarokana karînên wan gava ku mezin jî dibin yan jî dema ku zarok bin xurttir in ji wan zarokên ku fêrî zimanê xwe yê dayikê nabin. Em dema em ser zimanê dayikê diaxivin ew zimanê ku zarok li malê bi diya xwe û bavê xwe bi wî zimanî diaxive û di çi kolanê yan jî dibistanê fêrî zimanê duyem dibe. Ev xaleke giring in ku divê hayê wan jê hebe. Yeka din jî heye ku kêmbûna mamosteyan heye. Mamosteyên fermî yê ku biçin li dibistanên Elmanyayê kar bikin ew mamostanana kêm in yan jî carna jê digê asta ku tune ne. Ji ber ku dema ku yek bi Mamosteyên zimanê kurdî kêm in. Tevî ku hijmarek mezin wek ku niha birêz Abdulazîz gotiye Milyonek nêzîkî Nêzîk amarên herî dawî nêzîk zêdetirî milyonek Kurd û mamoste kêm in. Mamoste gelekî kêm in ji ber ku şert û mercên dema ku hikûmeta Elmanyayê kesekî ji bo em bêjin peywir peywirdar bike ji bo boke mamosteyê zimanê Kurdî yan jî mamosteya zimanê Kurdî kar bike hinik merc hene. Ji wan mercan divê ku ew kesê hanê derçûyê zanîngehekê be dipêşî di Heger beşê kurdî xwendibe, heger beşê kurdî nexwendibe jî divê ku beşekî pedagogiyê yan jî perwerdeya zaroka xwe dibe û gelek caran ev mamosteyên bi vî rengî nayên dîtin. Yek ji wan ji bilî vê pirsgirêka mamosteyan û pirsgirêka ku hayê malbata ji mafê fêrbûna zimanê kurdî tune ye, tunebûna yan jî mirov belkî bê ji kêmbûna materyalên fêrkirinê ji bo zarokan yan jî materyalên birêk û pêk ji bo zarokan. Ev yek xaleke gelekî giring e. Dema ku li gelek dibistanan em bêjin yê mamoste yan jî ya mamoste diçe ku karê fêrkirinê dike tûşî yan jî rastî pirsgirêkekê tê ku Ez ê çawa zaroka fêrî zimanê kurdî bikim? Materyalên fêrbûnê yên bawayekî fermî tune ne yan jî li asta ku gelek kêm in. Bêguman gelek komele û alî hene û ez jî yek ji wan aliya me ku em hewl didin pirtûkên fêrkirinê, alavên alîkariyê. Yeke standard yanî tu behs dikî? Kêşeya zimanê standard kêşeyeke gelekî mezin e. Belkî ez dixwazim gelekî giring e li ser wê yekê biaxivim lê ji bilî zimanê standard jî, ji bilî tunebûna zimanê yekgirtî ev xalana xalên Serekeni ku di bin rêgir li pêşiya fêrkirina zimanê kurdî û wek te anî ziman jî heger derfet hebe ez bi kurtî jî ser mesela yek ji wan pirsgirêkan ew jî tunebûna zimanekî standard yan jî zimanekî yekgirtî yekgirt û dibi weke sînorekî bilind li pêşiya mamosteyan û li pêşiya malbatan û li pêşiya carna jê li pêşiya kurdbûnê jî ez vê yekê bêjim ji ber ku dema ku netewek hebe bêguman gelek tişt wan bi heve girê din û di nava neteweya kurdî de jî xalên ku me bi heve girê didin yek ji wan xalê gelekî xurt ku Me bi hev vegirê din zimanê me ye. Lê bêguman ev zimanê me dema ku em dibêjin zimanê Kurdî anko gelek zaravayên Kurdî, gelek devokên Kurdî, ev hemû derbasî kaniya, cihoka, çemê zimanê Kurdî dibin û bi hev re zimanê Kurdî ava dikin. Lê yek ji wan xalên ku ji bo dema dewleteke te çêdibe, dibistanên te çêdibin, rêveberiyeke te çêdibe, Mirov yekser tûşî pirsgirêka zimanekî yekgirtî dibe. Ji ber ku dema ku tu li Kurdistanê bijî yan jî Rojavayê Kurdistanê ji Efrînê hetanî dêrka Hemko gelek devok hene û divê ku em ji tiştekî hevbeş di nava xwe de bibînin ew jî em jê re dibêjin zimanê standard yan jî zimanê yekbûy ji bo xatirê dibistanan, rêveberiyê di gelek warên zanistî de zimanekî me hevbeş hebe. Êdî li Ewropa Em ne li perçeyekî Kurdistanê dijîn ku mînak Rojavayê Kurdistanê hemî kurmanc in, zaravayê kurmancî ye, lê em li Ewropayê li Kurdistaneke biçûk dijîn ku ji her çar perçeyê Kurdistanê bi taybet li Elmanyayê Kurd hene. Wê dî ne tenê kurmanc hene. Îcar pirsgirêkek ji wan pirsgirêk a wê dema ku Li dibistanekê doza zimanê kurdî dikin, carna jê du sê kes Zaza ne, du sê kes Kurmanc in yan jî Kurmanciya Jorî ne yan jî Kurmanciya Navarast e ya Soranî ye û yan jî xelkê me yê Badînan in Kurmanciya Devera Badînan û êdî ew rêveberiya hanê Pirsgirêkek bi wan re çêdibe, yanî li vê dibistana hanê pazdeh xwendekar hene dosa zimanê kurdî dikin lê her xwendekarek ji wan yan jî her çend grûpek mezin e. Îje ez timî dibêjim heger ku em nikarin yan jî belkî gelekî zehmet e niha em zimanekî kurdî yê standard çêkin bi kê manî bi kê manî û ev ya pêkan e yanî mumkin e ku em û gelekî mumkin e jî bi kê manî em ji bo zaravayê kurdî ya kurmancî standardekê ava bikin û bêguman ev jî Qonaxekê, pêdiviyekê, pêdiviya wê bi pera heyî bi kesên zimannas û kurdînas heyî ku û sazî û akademiyên zimanê kurdî ku bên ava kirin. Birêz Abdulazîz, niha em behsa rola nivîskar û rojnamavanan bikin di parastina zimanê kurdî de. Te got tu li Almanya dimînî. Niha nivîskar, rojnamevan, rola wan berçav e di çawaniya bi parastina zimanê kurdî de û bi rola xwe, bi erkê xwe baş radibin wekû tişta ku ji wan tê xwestin heman tiştî encam didin. Ez dibêjim belkî astekî gelekî kêm de ye. Heger hebî jî kêm e yanî her kes ji yanî ev nivîskar ji bo xwe dinivîsin. Heger ji bo malpera dinivîsin carna lê bêjim te wilê yanî bi rêk û pêk tiştek wisa nîne. Ev e yanî ez dikarim vê bêjim yanî gelekî di astekî nims de ye. Baş e. Niha birêz birêz Keleş behsa gelek xalan kir. Nizanim xalên dî tu dixwazî li ser zêde bikî ka astengî û zehmetiyên ku li pêşiya vê diyardeyê çi ne? Pirsgirêk çi ne? Ez dibêjim yanî ew zimanê standard û ev ên dî tir ew kêşeyên zimanzanî ne û ew li estê bilind dikarê gotûbêjê li ser bikê. Îro revenda kurdî pêtiviya zimanê xwe devkî yanî wek ereb bijin elogh el-mehkî ye

Qafqasya jî tên dîtin. Tu dikarê yek yek hewil bidê dikarê zimanê xwe yekî nivîskar bê dikarê zimanê xwe gelekî pêş ve bibê. Ew kontak heye li gel Kurdên Kurdên Rojava bi rastî jî kontakê li gel hemû beşên dîtirên Kurda dikin yanî vêca îro. Baş e Birêz Abdulazîz niha wekû li ser asta zimanzaniyê, zimannasiyê rast e ew pirsgêrekek mezin e ka çima ziman zimanekî standard tune ye. Lê tişta ku Birêz Keleş behs kirî ev pirsgêrekek gelek mezin e. Niha kesekî Dêrsimê were bibêje ez zara vê Zazakiyê dixwazim. Ê dihokê Badînî dixwazim. Rojavayê Kurdistanê kurmancî. Her yê Rojavayê Kurdistanê bi niha yanî em dikarin bêjin kurmancî her her yê Bakur û Rojava her yanî pirtûk jî hene. Ên xelkê Rojhilat her Soran, Silêmaniyê, Hewlêr ev ne pirsgirêkek mezin e. Ne mamoste, mamoste gelo ew qas mamoste hene? Ewqas dibistan hene, wane hene ku hemû beşan li xwe bigirin. Niha bi rastî jî li Ewropa yanî derfet derfeta demê jî li pêşiya gelekî zarokên Kurda û fêrî zimanê xwe bibin an zimanê xwe bixwînin. Ew derfet jî gelekî tê, me rast e maf didin lê derfet derfeta demê nîne. Zarok heta saet çar pêncê êvarî dimîne qutabxanê de û zimanê elmanî divê ew bike. Bav dê divê kar bike heşt demjimêra di rojê de yanî Yanî heta tu bixwazî bêjî dem nîne tenê di rojên bêhnvedanê de ew tu dikarê ji demê xwe hinekî terxan bikê ji bo zimanê xwe, ji bo kultura xwe, ji bo erf û adatên xwe. Ew jî bi gelekî bi rastî jî li vê derê kurd jiyana xwe di wan her du roja de dibûrînin Bêhtir di di erkên civakî de yanî ezana, mirina, serdanin, sersaxî ew yanî bi rastî yanî rewş ne wek yanî li welêt yanî bêkarî divê tu bê bêkarî tu nikarê bijî li vadira zehmeta zarok derfeta wan nîne.

Îro bi rengê fîzyayî gelekî zehmet e. Îro em di serdemê dîjîtal de ne. Ew li ser online tê bes ew jî gavên gelekî piçûk in. Lê dîsanê pêtiviya me wek revendê bi memosta heye, bi Bi rêbazên xwendinê li gor sîstema van welata, li gor çawa zarok ne li welê dijî ne li ne dijîn geheke Kurdistanê de dijî ne li ser axa Kurdistanê ya navê kolana navê navê her tişt bi elmanî ne Lê dema em di gunda de tê bîra min di gundê me de ava hanê her newalek navekî wê kurdî bû ev kunrovîk bû eva hanê qola kund bû eva hanê nizanim çi bû hemû nav navê kurdî bûn îro ew ew jîngeh nîne zarokê kurdî navê giya nizanî navê giyanewere nizanî yani Bi rastî gelekî astengî hene lê ew zimanê fêrî pê fêrî kurdî jî dibê û kurdî di mala xwe de jî diaxivê nîv nîvî ye yanî ew bi kurdî seqet jî diaxivê hijmara taze nizanê yanî Fêrî hîjmara nabin yanî heta Wate sedê birêz dizanin Abdulazîz hezar ev dizanin kê. erkê mezin yê malbatan e, yê dêk û dayik û bav Belê eger belê ew li wisa perwerdeyeke baş, girêdan, hezkirin bi bi xak û Kurdistan û doza xwe ve eger di di di mal de yanî wate erkê mezin û sereke ya malbatan e. Belê erd erkê mezin yê merbata ye yanî navend û ew hene yanî hene lê ew jî wek bêjê sînordarkirîna ew derfetên pêtivî ji bo xwendinê bi rastî xwendin Pêtivî gelek gelek tişt heye weke mamosta gotî materialê xwendinê hene rê pertûk dixwaze mamosta dixwaze yanî îro ew li her bajarekî Elmanya peyda nabê Yanî îro li Elmanya tu rojnameyê kurdî nînin naderkevin. Baş e. Ez dibêjim yanî mixabin carna jê heta niha em bi erebî dinivîsin. Yanî gelek cara wê pêşengeha pirtokan vebê nîvê we erebî ne. Imzekirina pirtokên erebî Divê lêya kurdî kê me ye? Yanî kurdî tenê ma ye di astê helbestê de û ew de lê di warê dîtir de yanî heta nivîskarên kurd jî yanî bi rola xwe narabin ji bo ji bo

Kurd malbat guh didin zarokên xwe fêrî ziman dikin lê bê materyal bê Baş e. Ez ê heman vê vê pirsyarê ji birêz Keleş jî bikim. Birêz Keleş niha erkê malbatan çi ye? Niha destpêkê ez dixwazim çend xalê ku mamosta anîn ziman ez têbîniyê li ser wan bêjim. Yek ji wan ew ku E ji bo mesela anî ziman ku demê malbata tineyî bêguman e jî bi gotina wî re min lê divê ku em di wê yanî di wê çarçoveyê yan jî di wê sengerê de bin ku heger ku malbat bi berpirsiyarî nêzîkî vê xalê nebin bêguman roj bi roj dikarin metirsî bêtir bibin. Niha Ez kursê online didim û niha projeyeke Revenda Kurdistanî heye ya ku bi rêz şîva wê birêve dibe li Ewropayê ku ji alî bi têkilî bi hikûmeta herêmê Kurdistanê re ku ew kesana bi awayekî fermî jî dikarî bin bawernameyê xwe ji hikûmeta herêmê bibin û her wiha ez jî kursên online pêşkêş dikim di riya Yekîtiya Mamosteyê Kurd, Komeleya Rona, Komeleya Hêvî û gelek komele hene ku em bi hev re kar dikin, em hewl didin ku em kar Ji xwendekaran bikin ji bo xatirê korsê online jî korsê ê ku li erdê wek offline jî yanî korsên li erdê. Lê bêguman divê ku em li ser wê xalê bisekinin ku derfet li pêşiya malbata hene yanî him korsê ku li Ev ev mijara ku got dem ne bihane ye. Ne ne bihane ye ji ber ku korsê him yê online hene û em yanî em eşkere ne jî ku em ragihandinê dikin em dixwazin xelk bên û gelek alî yê ku ji bilî min jî korsê online didin yanî lê ez Dikarim seriya xwe biaxivim. Ev yek ya didwa ji bo xalek din anî ziman ser mesela em bêjin zimanekî yanî em bêjin li malê carna jê gotinên Almanî dikevin nav de. Ev tiştê hanê bi giştî carna jê mirov dikare bi çavekî xwezayî lê binar yanî çavekî tebîî ji ber ku dema ku zimanekî serdest hebe li kî derê bi zimanê serdest an ku zimanê hikûmetê Timî wê ba dorê li zimanên. Lê ya girîg ya dayikê windan e. Sadî em ser çi diaxivin niha ya herî giring ew ku ew hevoksazî yanî sintaksa wan kurdî be. Lê carna yek bêje ez îro difikirim ew difikirim di forma kurdî de yan jî carna jê gotinê elmanî jî dixin navê ku îro em bêjin termîna min heye yan jî tiştî gotinê elmanî carê dikevin nav de. Bêguman ew ya divê ku mirov bisekine gava ku senterên fêrbûna zimanê kurdî hebin. Niha. ji bo parastina zimanê Kurdî ez dixwazim li ser çend xalan biaxivim ku di baweriya min gelekî giring in ku ne tenê em li ser biaxivin em hewl yek ji wan malbat e. Ez timî dibêjim zimanê Kurdî di nava malbata de hatiye parastin. Yanî dayika Kurd, bavê Kurd, civaka Kurd zimanê Kurdî parastin û heta roja îro giyayî me. Ev yek ji wan ya di dua dibistan. Dema ku li Almanyayê derfetên fêrbûna zimanê kurdî hene, divê ku malbat li wê dibistanê bipirsin û herin bi rêveberiya wê dibistanê rûnên û bêjin kanî çawa em dikarin daxwaznameya zimanê fermî ji bo zarokên xwe tomar bikin, çi ji me tê xwestin û malbat dikarin him jî xwerêxistin bikin. Yanî dikarin grûpa çêkin, komeleyan çêkin û di riya wan komeleyar doza maf bikin heta ku li bajarê wan tine bi jî rêveberî bi çavekî erênî lê dinar. Ev yek ya di dua korsê online hene. Ya sisya li Elmanyayê ji bilî ku li hinek wîlayetan fêrbûna zimanê kurdî heye, li hinek zanîngeha jî fêrbûna zimanê kurdî heye. Yek ji wan ya ku ez niha majistêra xwe lê çê dikim li Göttingen û li gelek zanîngehên din wek li Berlînê û li gelek deverên din fêrbûna zimanê kurdî li zanîngeha heye û mirov dikare di bin banê

Metodên fêrbûna ziman zimên li Ewropayê. Yek ji xalên herî giring jî ez dixwazim di rojê bê di yek belkî ji wan Welat TV jî weke daxwaz û hemî televîzyonên din yên kurdî û radyoyên kurdî bi hêvî me ku timî beşê zaroka jî hebe, programên zaroka hebin. Heta nûçeyên zaroka bi taybet bi zarokan ku têkilîd nabera Zarokên li Kurdistanê û Ewropayê dihebin, nûçeyên Kurd bin, li Ewropa gelek ev programên bi vî rengî têne pêşkêşkirin. Ez hêvîdar im ku di nava televîzyonên Kurdî de qulçikek, qulçikek, koşeyek di qorzîkekê de, di nava wê heftiya hanê de, nûçeyeke taybet ya zarokan hebe, wek çawa îro hûn têkiliyê di navbera me kesên ku bi temen mezin yên ji dervî welêt û hundirê welêt dikin, bi hêvî dar im ku di nava televîzyonên kurdî jî programên zarokan jî hebin ku dikarî bin têkiliyê di navbera kesên ji dervî welêt û di hundirê welêt de bikin û ev yek a hanê gelekî giring e ji ber ku îro roj

Malbatan, sazî, dezgeh, rêxistin, komale, partî, rojnamevan, pispor, mamoste, nivîskar çi tê xwestin? Yanî divê em hemû li zimanê xwe miqate bin. Ev meseleke gotin jêr nabê lê wek min pêşniyarek bû lê heya di bêhnvedana havînê de pilêtên firoka gelekî bilind dibin gelek malbat dixwazin werin wê bêhnvedanê li Kurdistanê biqedînin. Lê mixabin di wê her du meha de gelekî giranî dikevê di plêtên firokayan de. Yanî heger hinek kompaniyên kurdî hinek ew karibin di dua demê salê de erzan bikin ji bo hatin û çûnê belkî gelek malbat ev ên dixwazin girêdanê wan zarokên wan balet ve zimanê wan ve keltûrê wan ve seredana Kurdistanê bikin hem seredana Rojavayê Kurdistanê jî bikin malbatên xwe jî bînin bi rastî jî ez dîsanê dibêjim Demê Ewropa yarî ke mirov wek demê wî ne dem nahese gelek dem tenge yanî gelekî di bin daxtek mezin de ya. Pêtiviya ku li şûna herin îro diçin Misirê diçin Mexrib nizanim çi ji ber erzan a lê heger erzanî bikevê di Kurdistanê de xelkê werin Di Kurdistanê de wek dibêjin bêhnivdana xwe derbas bikin. Ev yanî pê wek pêşniyarek ji herêma Kurdistanê bi taybetî tê xwestin. Yê min ez vê dikarim bêjim lê wek dîtir hemû saziyên Kurdî yanî gelek cara em zêde Zêde axeviya zêde gotinê dibêjin komeleyên kurdî yan federasyonên kurdî di bernameyê xwe de di axaftinên xwe de di gotarê xwe de em ji bo zimanê kurdî û em zibanê kurdî û zimanê kurdî ew jî ne ne gelekî dirust e yanî tenê gelek cara ji bo propaganda tê bikaranîn. Îro bi rastî jî zimanê kurdî pêtiviye li ser hemû astan xebat jê re bibê. Li ser astên wek bêjê bigire ji bexçeyên sava heta bigihê zanîngehê ew xwendina akademîk û xwendina dîtir. Belkî wextê revenda kurdî bi rêk û pêk bê, revenda bi taybetî wek em kurdên Rojavayê Kurdistanê ji Efrînê heta Dêrkê ti problemên me di aliyên ziman de nîne. Soranî di nav me de nîne. Em hemû Kurmancî axê vinyanî. Heger tişnê hindik hene di navbera me û Efrîn û Kobanî de, Neqeba Qamiş û Efrîn û Kobanî de lê ew dikarin serrast bikin. Gelek spas. Ez dibêjim planek ji bo ji bo dikarî demek kêm de em wek Kurdên Rojavayî Kurdistanê karibin xizmetî bo revenda xwe bikin. Helbet wê kartêkirinek bandora wê, kartêkirinek wê erînî li ser wan beşê dîtirê Kurdistanê li ser revenda we hebe. Yanî bi rast e yanî ew sînor ew sînorên di navbera Kurdistanê kartêkirinê heta îro li derveyî welat jî li me dikin. Dest xweş. Têkilahiyên me berê malbatî bêhtir in. Bûa parçê dî tirr e. Zor spas birêz keleş ji bo ku ev em giştin tawiya xelekê bêguman ji bo ku ev diyarde nebe pirsgirêk wek û di destpêka axaftina xwe de te got li hin cihan bûye pirsgirêk çi tê xwestin bi kurtî ji kerema xwe. Bêguman min di nava axaftinê xwe de jî got û pêşniyaza ku mamoste jî kir ez jî pêr im pêşniyazek xweş bû ku Giring e ku malbat ji bilî ku werin Kurdistanê û demekê li vê derê derbas bikin, giring e ku ew malbatana ji bilî ew xalê min got di nava dibistana û zanîngeha û li her derê giring e ku malbat di nava xwe de asoyekê bibînin, asoyeke kurdewarî ku hewl bidin demekê bidizin di heftiyê carekê yan jî mehê du caran carekê komeleyên kurdî di wê derê komeleyekê ji xwe re çêkin yan di nava xwe de Li hev rûnên û zarok bi hev re bilîzin bi kurdî ew xaleke gelekî giring e. Ji ber ku dema zarok bi hev re li malê biaxivin, bi hev re bi kurdî bilîzin, bi kurdî biaxivin ew giringtir ji hemî xalên fêrbûna zimên. Ji ber wê jî di baweriya min de gelekî giring e ku malbatên kurd rijd bin li ser zarokên xwe ku li malê bi kurdî biaxivin Ji ber ku xala sereke ye, her wiha asoyekê ji wan re bibînin ku zarokên wan dikarîbin di nava hevdû de bi kurdî jî biaxivin, heger plankirî be jî, yanî bi awayekî plankirî jî hewl bidin ew çend malbat hevdû bibînin û zarokê wan di bin çavdêriya wan de bin ku hefteyê carekê yan jî du caran hevdû bibînin bi hev re demeke kurdewarî, xwarinên kurdî yan jî atmosfêxeke kurdî bi hev re derbas bikin û ji bilî wê jî em hewl didin ku Pirtûkên fêrkirinê, ne ez tenê gelek kesên din hene jî ku em hewl din pirtûkên fêrkirinê, korsên zimanê kurdî bi hemî awayan ji van xwendekaran pêşkêş bikin ji bo xatirê zimanê kurdî, ji bo xatirê kultûr û çanda zimanê kurdî. Gelek spas. Gelek spas ji bo herdu mêvanên min, birêz Mihemed Keleş. Mamostayê zimanê kurdî herwiha nivîskar kulîfê derê dûma re amade bû gelek spas. Herwiha spas ji bo birêz Abdulazîz Qasim nivîskar û rojnamevan ji Almanya tu li gel me bû. Gelek spas ji bo axaftinên we û piştgiran we. Gelek spas. Spas ji bo we jî, spas ji bo temaşevan û bînerên we, spas ji bo mamosteyê ku ji Almanyayê li tevlî me bûyî, spas ji bo we xwendinê. Temaşevanên Welat TV bi vî awayê em giştin dawiya xeleke xwe heta xeleke ketin bimînin di xêr û xweşiyê de. Spas.